Sí, rumannan, manera mi tabata splika, nos a keda den e bukinan di un Corintionan un, Djes dos, Djes tres, Djes kuater i Djes sinku, ok? Pakiko Joel ke trese esaki dilanti, rait? Ta pa mi hasi bo duidelik ku loke ta pasando awe. Ke kristian post-Konstantin Christiansnan aki tabata pa se tempu ei kaba? E doktrina aki no ta un doktrina nobo. Bo ta komprendé mi? Awor a tende kiko Pablo mes ta kontestá na hendenan aki. Bai lese bo mes, pero mi ta bai djis lesa djes tres, djes kuater i djes sinku pa bo. E ta bisa asin aki, Is Christ divided? Kristu ta dividí anto? Akaso mi ta prediká un otro un bèrdat ku Kristu? Bo ta como nemi? Ta ami! Mi lesa pa bo, was Paul crucified for you? Ta ami a wòrdu krusifiká pa bo? Pablo mes ta skibiendo ginanan. Were ye baptized in my name? Tende ki Pablo ta bisa bo, I thank God I had. I I thank God that I baptize none of you lest ye should say ye were baptized in my name. Bo ta comprende mi? Pablo ta bisa abo, No siña, no no bisa koe nunka Roman. Bo ta comprende mi? Cristo ta dividiendo un otro mensahe, ami ta treciendo cu Cristo. Ami ta gradici Dios cu mi no a batisa boso niun. Mañan bos tur di bisa, Ta den mi nòmber mi a batisá boso. Bo ta komand'é mi ruman. Anto, woki mi ta bai lesa, oke? Mi ta bai duna bo un un un versíkulo ku ta ku ta hopi importante. Pakiko ta importante? Right? Mi ta bai les'é anto bo ta bai komprendé kimi ke mi e ta. Romannan dies i dos, e ta bisa sin ikí, For I bear them record. For I bear dem record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. Ke men, ami ta sigur i mi ta konvensí, ruman, meskos ku Pablo tabata konvensí, they have a zeal, yu hava zeal. Hopi di nan den e iglesia nei adorando i resa i kanta Hesus gloria a Dios i tur esaki nan tin e zil e zil ta nifica nan tin e alma pa esaki nan tin e hamber i set nan ta buscando di Dios bo ta buscando di Dios e unico problema cu ta pasando ta not according Tu knowledge. Bo ta como Nehemi? Bo tin e zil aki, pero bo no tin e comprendemento con bo tin cu execut'e ainda. Bo ta como Nehemi? Awor mi ta bay mustra bo kico ta pasa ora bo tin e zil, but not according to knowledge. Anto mi ta bay cu bo na Hosea, ok. Kuater i seis, anto e ta bisa sin i ki, My people are destroyed for the lack of knowledge. At e palabra i atrobe. Ok? Romanonan dies i dos nos a kaba i lesa, They have a zeal, but not according to knowledge. Anto, wak kiko ta pasa, wak kiko ta e peligroso den tur esaki.

the law of thy God, I will also forget thy children. Bo ta komo Nikita pasa kinan e ta esencial rumannan e ta esencial pa nos tin e comprondementu y conocementu corecto di e palabra.

e komprendementu aki. Joel no ta niun, e koki no ta riba nivel teologiko ni nada di esaki, i Joel no ta dil kiko i. Joel a keda me un gai down to earth ni tur esaki. Uniko kos, m'a kuminsó studia e Beibel. Anto obra mi ta gradisí Dios pa dunami e komprendementu ku mi tin awe, ku mi por kompartí esaki bèk ku bo. Bo ta como Nim, si ey ta e motibu cu mi ta pone coki riba internet, mi ta graba nan, etc. Etc. Pa niun otro motibu mas. Cree mi, coki no ta beneficia mi. Hende no ta bay gusta mi ni stima mi p'e coki. Hende no ta bay aprecia mi p'e coki. Meun coki cu nan haci cu Cristo. Pero esey no ta interesa mi. Bo ta como Nim, ami unico comi ke zorg p'e cu dia Joel su wowo sera of kiko ku ta sosodé? Dios Todopoderoso rekonosé e obra ku mi a hasi. Bo ta komand'é mi ku tabata tur pa Su Reino, Su gloria. Bo ta komprendé mi ku tur esei bisa rumannan. Mi ta spera i mi deseo profundo ta ku bo por a risibí e mensahe. E ta duidelik! Kon por laga Pablo su kartanan ta wòrdu rekonosé? Re. Nan, nan, nan ta, nan ta bisa hopi. Pablo tabata e apòstel, e disipel di e otro nashonnan. I sí, otro nashon tambe tin oportunidat i tin lugá den e Reino. Bo ta komprende mi? Esei Joel no, no ta kita ni pone riba esei. Bo ta komprende mi? Pero nos tin ku raitly Divide the word of the truth. Bo ta como nemi cu tur esey bisa romana mi ke deseya boso ok e paz di Dios keda riba boso ok anto cu e comprondemento aki lo por establece den boso mente den boso corazon alright shalom shalom romannan preguntanan ta welcom. Mi tin e koki riba YouTube tambe. Subi mi kanal Joel Q. Orman. Bo ta haña esaki i mas komprendementunan na Papiamentu, ruman. Bo komprendé mi speshalmente pa bo, ku hopi amor. Bo ta komprendé mi speshalmente pa bo. Bo ta komprendé mi. Shalom.